mwathani agocwo Ah, niĩ ngũheana ndũmĩrĩri ya mwathani mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo elder charles mwangi wa ndũrũri na thomaga kanitha wa imani gũkũ kĩng'ong'o parish kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma ibuku-inĩ rĩa ndari Ah, ndari mä rongo ä rä kwambärĩria må hari wa kerä kinya må hari wa ikũmi nakĩo gä kuga ta ũũ naho handũ hau hakĩagwo maĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩndĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩndĩ kĩu nakĩo gĩgĩ- gĩkĩrũ- gĩkĩrũrũngana gĩgĩũkĩrĩra musa na haruni na andũ acio magĩtetia musa makĩaria nake makiuga atĩrĩ Na arĩ korũo nĩ gũkua twakuĩrĩ, twakuanĩire hamwe na ariũ a Ithe witũ arĩa maakuĩrĩire mbere ya Jehova, rĩu-rĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mũt, mũrehe kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Jehova werũ-inĩ ũyũ nĩ getha tũkuĩre kuo ithuĩ ene o na ũhiũ witũ? Ningĩ-rĩ, nĩkĩ gĩtũmire mũtũ, nĩkĩ gĩatũmire mũtũ, mũtũrute Misiri mũtũrehere kũndũ gũkũ, mũtũrehe kũndũ gũkũ kũũru? Gũkũ ti kũndũ irio ingĩhandĩka,

Akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, Oya rũthanju rwaku, mũcokanĩrĩrie kĩrĩndĩ gĩothe mwĩ na Haruni mũrũ wa nyũkwa, mũcoke mwĩ- mwĩ- mwarĩrie rwaro rũrũ rwa ihiga kĩho gĩkĩiguagĩra nĩgetha rume maĩ ũrute maĩ ihiga-inĩ rĩrĩ ũkĩhe kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnyue o hamwe na ũhiũ wakĩo. Musa akĩoya rũthanju rũu agĩki- akĩruta akĩrũruta hau rwaigĩtwo mbere ya Jehova o ta ũrĩa amwathĩte. Nao Musa na Haruni magĩcokanĩrĩria kĩrĩndĩ gĩo- kĩu gĩothe hamwe mbere ya ihiga rĩu. Musa agĩkĩa- agĩkĩĩra atĩrĩ, Rĩu ta gĩthikĩrĩriei inyuĩ aremi aya. Anga no mũhaka tũkĩmũrutĩre maĩ ihiga-inĩ rĩrĩ? Musa agĩkĩoya guoko gwake na igũrũ akĩgũithia, akĩgũtha ihiga rĩu na rũthanju kerĩ, hagĩkiuma maĩ maingĩ mũno, nakĩo kĩrĩndĩ kĩu gĩkĩnyua hamwe na ũhiũ wakĩo. Nake Jehova akĩĩra Musa na Harũni atĩrĩ, Tondũ mũtiranjĩtĩkia nĩguo muonanie atĩ ndĩ mũtheru, mũndĩithie harĩ ciana cia Isiraeli-rĩ, mũtigakinyia kĩrĩndĩ gĩkĩ bũrũri ũrĩa

Kaĩ Musa-rĩ, watũrehire gũkũ werũ-inĩ tũke tũkuĩre kuo? Tũgĩtiga maũndũ marĩ manene? Ũngĩrora mũhari wa gatatũ ũkauga, Kũndũ kuonekaga ngũyũ, kwarĩ na thabibũ, kwarĩ na makomamanga, o namo maĩ ma kũnyua maarĩ maingĩ kũndũ kũu. Rĩu magakĩmaka na magatetia Musa mũno. Nake Musa nĩ kũrĩ maũndũ eekire marĩa maratũma tuone gĩthomo gitũ kĩa ũmũthĩ gĩgĩtwĩra atĩ mahinda marĩa thĩna woka nĩ wega kwĩĩkĩra hinya, na nĩ wega kwĩyũmĩrĩria, na nĩ wega kũrongooria Ngai. O ta ũrĩa tũkoretwo na mathĩna mahinda maya-rĩ, noguo ciana cia Isiraeli ciakoretwo nĩ thĩna kũrĩa werũ-inĩ wa kũnyoota. Twĩ nyotainĩ nene mũno ĩrehetwo nĩ thĩna wa mũrimũ wa coronavirus. Thĩna ũyũ ũkarehe nyota ya gũtigithio mawĩra, ũkarehe nyota ya gũkorwo na tũkĩenda indo cia kũrĩa, tũkĩenda maĩ ma kũnyua, tũkĩenda ũteithio wa kũrĩha nyũmba, ona tũgĩetha mahinya maitũ kũrĩa ũteithio witũ ũngiuma. Rĩu nani ndĩrenda kwĩra andũ a Ngai atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, hinya witũ andũ a Ngai no umire kũrĩ Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Mwathani agocwo. Musa nĩ kũrĩ maũndũ ekire na nĩmo ngwenda tũrore na tũmenye atĩ mahinda ma gwĩkũritwo ũguo-rĩ, no tũhotire gwĩka o ũrĩa Musa ekire hamwe na ciana cia Isiraeli nĩgetha mone ũteithio. Rĩrĩa Musa angĩtirwo nĩ hinya mũno-rĩ, agĩĩta Haruni. Magĩthiĩ, kamũhari ga ga gatatũ nĩguo karauga, nao Musa na Haruni magĩthiĩ, makiuma hau kĩrĩndĩ kĩu kĩarĩ, magĩkinya mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnga ya gũtũnganwo, Makĩĩgũithia magĩturumithia mothiũ mao thĩ, naguo riri wa Jehova ũkĩmaumĩrĩra. Rĩu na ithuĩ hingo ĩrĩa twagĩtwo nĩ hinya ũguo-rĩ, nĩ kwagire wĩra, nĩ twagire ũteithio, nĩ tũringirwo mũrimũ wa gũtũkinyia ha-rĩ, ũndũ ũrĩa wagĩrĩire gwĩkwo wa mbere nĩ ũyũ, kũhoya, twĩgũithie mbere ya Ngai, twĩhinge, tũmwĩtie hinya, nĩ tondũ Ngai nowe wĩna hinya na kiumĩrĩro kĩa maũndũ maitũ. Na ĩyo nĩ pointi ya mbere ĩrĩa Mũkristiano wothe ũrĩ hatĩka-inĩ akwenda kuoya. rĩrĩa wangĩtirwo nĩ hinya-rĩ rĩrĩa wokĩrĩrwo nĩ thũ-rĩ rĩrĩa wakorwo na mathĩna ma mũrimũ-rĩ rĩrĩa wakorwo na mathĩna ma kũbatara-rĩ ũndũ ũrĩa wa bata mũno gwĩka mũkristiano nĩ kũhoya kũhoya kũhoya ũtagũtigithĩria nake Ngai tondũ nĩ mũtana mũno-rĩ Ngai nĩ atũthikagĩrĩria point number one ya mbere tũhoe na twĩhinge Arĩkia gwĩka ũguo-rĩ, nĩathikĩrĩirie thauti ya Ngai. Ũthikĩrĩrie mahoya-inĩ maku, ũthikĩrĩrie thauti ya Ngai. Nake Ngai nĩaririe na akĩmwĩra ũũ, Oya rũthanju, mũhari wa gata, wa gata, wa gata, wa gatano, Ono wa kanana, oya rũthanju rwaku, ũcokanĩrĩrie kĩrĩndĩ gĩothe mwĩ na Harũni mũrũ wa nyũkwa, mũcoke mwarie mwarĩrie rwaro rũrũ rwa ihiga, nĩkĩo ah, mwarĩrie rwaro rũrũ rwa ihiga, kĩho gĩkĩiguagĩra nĩgetha rume maĩ. Ũrute maĩ ihiga-inĩ, ũkĩhe kĩrĩndĩ gĩkĩ maĩ kĩnyue hamwe na ũhiũ wakĩo. Ngai nĩ aria. Warĩkia kũhoya Ngai nĩ aragia. Haleluya. Na nĩ era andũ aya atĩrĩrĩ, oya rũthanju rwaku, ũthiĩ mbere ya kĩrĩndĩ, warie na ihiga. Na hau nĩho hokĩire ũndũ mũritũ mũno, na nĩguo ũrahanĩka nginya mahinda maya. Atĩ hingo ĩrĩa thĩna woka-rĩ, nĩ kũgĩaga na gũtukanĩrwo, o na gũkagĩa na marakara. Tondũ Musa nĩ aagitwo nĩ rũa mũno mũno-rĩ, nĩ aarakarire. O ta ũrĩa tũrona bũrũri-inĩ rĩmwe andũ nĩ marathumburana, o na gũkagĩa na gĩthirĩko kĩingĩ mũno, o na marakara maingĩ mũno, na andũ makahaana ta ta andũ maihũirũo nĩ ũũru na ũrũrũ wetereire kuuma. Musa nĩ akĩiguire ũrĩa Ngai amwĩra, Aria na rwaro rũu, aria na ihiga rĩrĩ rĩnyue maĩ. no hingo ĩrĩa akinyire gwĩka rĩ akĩriganĩrwo nĩ ũrĩa ngai amwĩrĩte ari na rwaro akĩhũthĩra ũgĩ wake wa ũtene na hana ũtũra kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa kwaritũha rĩ tiga kũhũthĩra ũmenyo waku ũrĩa kĩo kĩratwĩra Ndũka- ndũkana- ndũkanetiranie ona kana wĩ- wĩririkanie ona kana ũ- ũ- ũhũthĩre ũgĩ ũrĩa ngai akũhete no ũthikĩrĩrie kiugo kĩrĩa ngai arenda do not lean on your own understanding ũthikĩrĩrie ũrĩa ngai arenda ngai auga aria na rwaro rũrũ No hingo ĩrĩa Musa akinyire harĩa-rĩ, handũ ha kwaria na rwaro aarũkaririe maita maya merĩ, akĩrũringa maita merĩ, na ũhoro ũcio wa marakara Ngai ndawendete. Koguo pointi itũ ya, ya, ya, ya gatatũ-rĩ, ĩrauga athĩkĩra Ngai. Ngai akwĩra oya ngari yaku ũmĩhingũre na thutha ũkendie mboga-rĩ, ĩka guo, angĩkorwo thĩna nĩũgĩũkire. Ngai angĩkwĩra thama ũcoke kwanyu gĩcagi, ndũgatinde ũkĩgĩa na mathirĩ oya ciana ciaku no maiguithie mucoke okwanyu kuu kwina marenge kwina marigu na kwina indo iria ngai aharĩrĩirie musa nĩ arakarire ona nĩ ũkuona haha akĩaria na kĩrĩrĩ gĩkĩ na akĩaria na marakara maingĩ mũno ta rĩu mũhari wa mũhari wa ikũmi wa ikũmi wa ikũmi na ĩmwe nĩrauga atĩ musa akĩoya guoko gwake na igũrũ akĩgũtha ihiga rĩu na rũthanju kerĩ na hagĩkiuma maĩ maingĩ mũno nakĩo kĩrĩndĩ kĩu gĩkĩnyua hamwe na ũhiũ wakĩo mwarĩ wa ikũmi na na igĩrĩ ĩkauga atĩrĩrĩ nake jehova akĩra musa na haruni atĩrĩ Tondũ mũtiranjĩtĩkia nĩguo muonanie atĩ ndĩ mũtheru, mũndĩithie harĩ kĩrĩ- harĩ ciana cia Isiraeli-rĩ, mũtigakinya kĩrĩndĩ gĩkĩ bũrũri wa kĩĩranĩro. Mũndũ wa Ngai, reke tũhoe Ngai mahinda maya ma ma gĩthĩna. Ndũkanyitwo nĩ marakara, magĩtũme Ngai arakare nĩwe auge ndũgakinya bũrũri wa kĩĩranĩro. Auge ndaga- ndũgakinya harĩa akũbangĩire ũkinye. Ũngĩgĩkorwo ũkĩrĩ mũteti-rĩ, ũnyitwo nĩ marakara ndũmetirĩirio mũno, ũkĩmagũthũkĩre, o na kana ũkĩmarume, tondũ harĩa Musa nĩakuoneka kamweri karĩ hau rũgongo akĩaria na andũ aya akamaararia mĩario mĩũru mũno. Mũhari wa ikũmi. Musa akũmera atĩrĩrĩ, Musa na Harũni magĩcokanĩrĩria kĩrĩndĩ, makĩmera, Gĩthikĩrĩriei inyuĩ arĩmi aya. Rĩu Ngai angĩkorwo nĩ akũhete mweke wa gũtongoria andũ rĩ, ndũhoe Ngai handũ-inĩ ha andũ aya nĩgetha wone ũrĩa ũkũmateithia. Angĩkorwo nĩ maragwĩtia irio we mũnene wa bũrũri rĩ, ona kana ũrĩ ngavana wa- wa- wa itũũra fulani rĩ, ndũgĩtige kũnyitwo nĩ marakara ũthikĩrĩrie ũrĩa Ngai arauga na kĩrĩa Ngai agũkũhe rĩ, magaĩre ũkĩmendaga ũkĩmenyaga atĩ Ngai nĩwe ũkũhete ũtongoria ũcio. Koguo waheo mweke wa gũtongoria, do not speak, ndũkarie mĩario yaku we, aria o ũrĩa Ngai agũgũteithia kwaria. na marakara na moe ũtene namo biũ ũtigane na marakara kabisa ũcoke ũmenye atĩ ngai nĩ akũhete ũigĩrĩrĩki wĩ mũthuri mũciĩ wa gwethera andũ acio gĩa kũrĩa wa gwethera andũ acio gĩa- gĩa- gĩa kũnyua o na kũmahe ha ũikara ũguo ngai akũhe mweke ndũgakorwo wĩna mathirĩ maingĩ mũno nao o na kana mũtumia atĩ ũkĩingĩra waku no mathirĩ no kũng'ũrĩka O na ũkokĩra tũtongoria tũrĩa tũhetwo wa kanitha-inĩ-rĩ, ndũgagĩtuĩke mũndũ wa kũgũthũkĩra andũ. Ũmenye atĩ Ngai akũhete mweke ũcio nĩgetha ũtongorie ciana icio igakinya bũrũri wa kĩĩranĩro, na nĩkuo gũkinya igũrũ kwa Baba. Mwathani agoocwo! Rĩu twakĩmenya ũguo-rĩ, andũ a Ngai-rĩ, nĩtũkũmenya atĩ mahinda maya nĩtũrabatara kũgĩa na mũbango wa gũtũvũra. Tondũ nĩ mahinda gũtarĩ mũndũ ũramenya mũico wamo nĩ marĩkũ. Nĩ mahinda maritũ. Na rĩu tondũ Musa nĩatũhe ndũmĩrĩri na Ngai atuonia ũrĩa akwenda tũikare-rĩ, githĩ ti kaba twĩbange tũikare ũrĩa Ngai angĩkĩenda nĩgetha tũgakinya bũrũri wa kĩĩranĩro? Wa mbere, nĩ tũhoei andũ a Kenya. Wa kerĩ, nĩ twĩnyihiei na tũtikae o na hanini kuoya mweke wa Ngai tondũ Ngai arĩ o igũrũ mũno na gũtirĩ ũndũ atarona. Tũtikanyitwo nĩ marakara. Wa gatatũ, athĩkĩra Ngai. Ũrĩa agũkwĩra wĩke mahinda maya, nĩ wega gwathĩka nĩ getha ũgakinya bũrũri wa kĩĩranĩro. Ndũkanyitwo nĩ marakara maya na mang'ũrĩ maanyitire Musa, agĩĩta andũ aremi, anga aremi aya, na akĩenda kuonania atĩ e na hinya mũnene mũno wa kũhe andũ aya maaĩ, nginya akĩririkanĩrwo mũbango ũrĩa Ngai arĩ naguo wa kwaria na ihiga, akĩrĩringa. Twathĩkĩre Ngai. Wa kana, Tiga kwaria meciria maku, o na kana gwĩka meciria maku ũrĩa marakuonia. Ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai, nake nĩ agũgũteithia. Wa gatano, ehutanĩra na marakara na njĩra o yothe. Harĩa hothe ũrĩthiaga ũkora ngũĩ, wee ehutie ho. Nĩ tondũ mahinda marĩa thĩna woka-rĩ, ngoro nĩ ikoragwo ikĩhiũhahiũha, kwenda kwĩyaria, o na kwenda kumbũthũra kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wacio. Ehutĩra marakara mũciĩ gwaku, ehutĩra marakara barabara-inĩ, ehutĩra marakara wĩra-inĩ, ehutĩra marakara handũ hothe, nĩ tondũ Ngai ndendaga ngoro ndakaru. Wa gatandatũ-rĩ, ndũgetue kĩmenyi wa mothe. We gũtirĩ ũndũ ũno mũũĩ, ndũmenyaga gũgũtuka atĩa, ndũmenyaga gũgũkĩa atĩa. Maũndũ macio mothe me moko-inĩ ma Ngai. Na wona tweka ũguo-rĩ, tũcoke tũrĩkĩrĩrie na kuuga atĩrĩrĩ, nĩ twĩkei maũndũ mothe tũkĩendaga Ngai atuĩke wa kũgocithio. Mwathani agocwo. ngai nendaga ũgooci na haha nĩkĩo arauga atĩrĩrĩ nĩ mũregire kũndĩithia kũrĩ ciana cia isiraeli na koguo mũtigakinya bũrũri wa kĩĩranĩro tũmenye atĩ ngai nĩwe mũnene na twĩke maũndũ mothe to the glory of god nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra we mũthikĩrĩria atĩ mahinda maya maritũ ũguo rĩ no kũrĩ mũbango ngai akũbangĩire we angĩkorwo nĩ gwathĩkĩra ma- ma- mawathani ma mwathani rĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe ũkauga atĩ hĩndĩ ya korona kĩhinda gĩkĩ hwaĩ na mũrimũ wa coronavirus nĩrĩo ngai andathimire mũno ngĩgĩa na mũciĩ wakwa Kũrĩ mũndũ ũkauga atĩrĩ, rĩu Ngai andeithirie mũno ngĩmenya kĩheo kĩrĩa Ngai ahete. Nĩ kũrĩ mũndũ ũriuga amge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũrimũ ũyũ wa coronavirus rĩ, nĩrĩo Ngai aratheremirie. No nĩ kũrĩ andũ angĩ nao matagakorwo ho maheane ũhoro ũyũ nĩ tondũ wa kwaga kũhingia maathani ma Ngai. Nĩ twĩnyihie harĩ mwathani, na o ta Musa rĩ, nĩ twĩke maũndũ marĩa mega tũrongorie Ngai Na tũmwathĩkĩre. Tondũ korũo Musa nĩ aathĩkĩire Ngai athiĩ arie na ihiga rĩu-rĩ, Musa nĩ angĩatonyire Bũrũri wa Kĩĩranĩro. Rekei tũhoe Ngai mũno ithuĩ andũ a Ngai atũteithie gwĩka mawendi make tu nĩgetha tũhote gũtuĩkania mahinda maya ma mũrimũ wa coronavirus o na tũkahota gũkinya harĩa Ngai atũbangĩire nĩ tondũ nĩ Ngai mũnene. Nĩ twĩhokei Ngai we wiki nĩ tondũ we mũnene. Na angĩkwĩra warie na ihiga-rĩ, aria narĩo. Angĩkwĩra ũrĩringe-rĩ, ũkĩrĩringe, tondũ nĩ harĩ instance ĩngĩ Ngai erĩte Musa, Ringa ihiga. Ũngĩrora ibuku rĩa, rĩa, rĩa Thama, ũngĩrora ibuku rĩa, rĩa Ndari, sorry, Thama, ikũmi na mũgwanja, kamũhari ga gatatũ kinya mũgwanja-rĩ, nĩ ũkuona hau Ngai akĩra Musa atĩ, Ringa, thiĩ ũringe ihiga. Na arĩringa, nĩ haumire maĩ. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio-rĩ, nĩ tũkwenda kwĩra Ngai atũteithie, Atũrathime o na atũteithie tũmwende mũno o na tũmũtungatĩre. Ithomo ritũ ngĩenda gũcokera rĩngĩ rĩkumĩte ibuku rĩa Ndari mĩrongo ĩrĩ kamũhari ga kerĩ nginya ikũmi na igĩrĩ na nĩ ngwenda tũhoe. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwendete Baba. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wĩna mũbango mwega igũrũ ritũ Mwathani Jehova. Gĩtũrathime Ngai na hingo twagwĩte ũgatũigua o na ũgatũteithia Mwathani. Twĩhutĩrie marakara, twehutĩrie mwĩtĩo o na twehutĩrie kĩgũthũko Mwathani Ngai mũtũrĩre-inĩ witũ. Nĩgetha hingo ciothe Baba twagwĩta Mwathani Ngai ũtũiguaga Baba. Nĩtũkwenda gũtuĩkania through mũrimũ ũyũ. Nĩtũkwenda ũteithie Mwathani tũhotanĩre Ngai na ũtũiguĩre tha Baba. Arĩa magĩtĩrwo nĩ hinya Mwathani Ngai thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Mwathani gũtigithio mawĩra ona makaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Mwathani Ngai maiguĩre tha na ũmarathime nĩ tondũ wĩna njĩra ciaku Baba. Nao arĩa marwarĩte Mwathani Jehova wa igũrũ Ngai mahonie. Ũhoro wa kĩhonia Mwathani Ngai nowe tu tũgũkũrora tondũ Ngai mũnene. Nawe Ngai ũhonanagia. Gĩtũrathime ona ũtwĩke wega. Wegainĩ na ũtuginĩ wa Mũrũguo Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia tũrahoya na twetĩkia. amen kĩrathimoi mũno na ngai amwĩke wega